Үтүө күннэн күндү доҕоттор! Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр өс хоһоону уонна таабыраны туттуу туһунан. Ону кытта бу балыксыт туттар малын-салын, сахалыы ааттарын, хайдах туттуллалларын туһунан кэпсэтиэхпит. Оттон тыл оонньуутугар итэҕэлгэ, сиэргэ-туомҥа сыһыаннаах тыллары көрүөххүт. Бэйиэт Гаврил Вешников-Бал Хабырыыс суола суох сур биэ баар үһү диэн таабыраны бу курдук туттубута. Суола да суох буолан таптыыбын, олоҕум аллаах сыыдам тыытын, мин үйэм сүүрүктээх өрүһүн, үөһүнүн өксөйдүн куруутун диэн. Бу Хуруйааччы айымньытыгар таабырыны хайдах туттубутун көрдүгүт, онтон өссө маннык айымньыта баар. Кыс мас анныгар кыталыктар кыстаан олороллор үһү диэн таабырынныырбыт былыргыттан туруорбах буор балаҕаммытын Былыргылар ол үтүө эрэттэр ыралара үчүгэйин диэн. Бу таабырыннары суруйааччы хайдах туттубутун туттубутуттан көрдөххө олус үчүгэй бу таабырын ис хоһоонун дириҥэтэн, кэҥэтэн биэрэрин Николай Николаевич Тобуруокап тоһоҕолоон бэлиэтээбитэ. Ол курдук бу уус-уран ньыма быһыытынан хатаан да туннахха норуот үтүө ырата көстөр үтүөкэн таабырыннара бу курдук айымньыны ордук дириҥ суолталаан биэрэллэрин уонна бу маннык тутуннахха таабырын бэйэтэ даҕаны суолтата кэҥээн дириҥээн биэрэрин туһунан бэлиэтээбитэ. Онтон Бу Гаврил Вешников өс хоһоонунан бүтүн айымньылары айан таһаарарын туһунан бу маннык хоһоонугар айан таһаарарын бу маннык хоһоонугар көрүөххэйиҥ. Бары барыта кимнээх кэрдиистээх, балык ыамнаах киһи күннээх, тохтооҥ, эдэр бэйиэттэр Тэйдэ дэһимэҥ ырыаттан диэн. Онтон бу Николай Герасимов Айталын өс хоһоонун маннык туттубута. Кырдьан кыаммат буолбут кырдьаҕаһы кыһайыма, хараххар хантайан туран хаахтаабытын хараххар түһэрин умнума диэн. Бу хоһооннорго хантайан туран хаахтаабытыҥ бэйэҕэр түһүө эбэтэр хантайан туран силлээбитиҥ түөскүр түһүө диэн өс хоһоонун уонна балык ыамнаах киһи күннээх диэн өс хоһооннорун бу бэйиэттэр туттубуттар эбит. Дьэ бу айымньыны олус тупсарарын туһунан Николай Николаевич бу Сатаан тутуннахха дьэ айымньы олус тупсаҕай бу уус-уран ньыма быһыытынан айымньыны тупсаҕай байытарын тупсарарын туһунан күн бүгүҥҥэ диэри уус-уран литератураҕа туттуллар ньымалартан биирдэстэрэ буоларын туһунан бэлиэтээн эппитэ. Бу балыксыт балаҕана музейа икки тыһынча сыллаах икки тыһынча сыллаах тэриллибитэ тэрийээччиннэн Бүлүү улууһун уонна Өлөкүчөөн нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо Саха Республикатын айылҕа харыстабылын туйгуна икки тыһынча үтүө дьыала бэлиэтин хаһаайына бэт-физическэй үлэ бэтэрээнэ Афанасий Небертович Яковлев икки тыһыынча сыллаахха төрүттээбитэ. Бу балаҕаҥҥа икки тыһыынча уон сэттэ сыллаахха кини аата иҥэриллибитэ уонна бу үөрэтэр этнографическай киин буолбута. Афанасий Небертович бу хас да кинигэ ааптара буолар кини Онтон биһиги бүгүн бу үс основной бу балыктааһыҥҥа сыһыаннаах кинигэлэрин туһунан эһиэхэ кэпсиэҕим. Ол курдук буоллана бу бастакы кинигэтинэн буолар киниэни балыксыкка сүбэ диэ. Көрүҥ бу. Сөп. Бу манна буоллана балыксыт бу төгүрүк сылы быһа туттар тэрилэ хайдах балыктыаҕа балыктыыра балык арааһын хайдах бултуурга манна барта Ба, ол иһин буолла кини ааттаабыта сүбэ диэн. Сүбэлэр диэн булар диэн. Сеп, онтон иккис кинигэтинэн буолар кинине балыксы саҥата диэн. Бу уоллааны мия кинине иллюстрированнай болар, олаат ойуулаан көрдөрүү. Булт тэриллерин колуора балыкка туттар тэриллери бу ойуулаан көрдөрүү болар. Бу маннык. Сөп көрүҥ. Оттон бу 2009 сыллаахха кини компакт дискаҕа палата электроннай носительга бу маннык хаалларан турар, бу балыктааһын сокуо омук төрүт дьарыга диэн. Улаата тоҕо маннык диэбитэ диир буоллаххытына, Лөкөчөөн нэһилиэгэр особенно тухулар биһи билэрбитинэн тус дьылларга эрии бириэмэтигэр бу биһиги нэһилиэкпит бу балык баар буолан аччыктаабакка сут дьыллары туораабыта. Ол иһин буолана кинэ бу балыктаҕан сахумут түрк дьөрүгэ диэн ааттаабыта. Сөп манна болуна эми адьакка үчүгэй бэйэтэ манна кини оҥоро-оҥоро барытын кэпсиир. Маны эһиги көрүөхпүт сөп. Эһэ көрөр курдук, бу балыксыт балаҕаныгар элбэх экспонаттаах. Ол курдук бу биһиги бүгүн эһиэхэ, мин кэпсиэҕим, бу билигин балыктааһыҥҥа туттуллар тэриллэри кэпсиэҕим сөп. Ол курдук бу урукку биһи төрүт өбүгэлэрбит хайдах балыктыылларын, балыктыыр тэриллэрин көрдөрүм. Ол курдук буолар бастакытынан буол күөнэх туута диэн. Күөнэх диэн отто хаамыыттан биир ахала күндэ аһылыктара буолар этэ. Ол иһин бу кинилэр бу маннык

Көрүөҥ, билиҥҥи буолан эһиэхэ манна тэҥ нэбил курдук көрдөрүөхпүн сөп. Бу билиҥҥи холобура дьоннор холобура өрөттуулара уманна. Тимир, алюминий провода ааһалаата. Эмиэ уот провода, хиннигас проводадан өрөр кэбисти. Урут күлү хайдах каналлары Диэ. Билигин чэпчэки буола буоллаҕай, билигин маннык мас булбаккын, ону хатараҕын, аны маннык үчүгэй буолуурда тыырыаххын наада, аны кэтэһэҕин аны. Сөп? Ол буолана бу мана хайдах оҥоруоһуна барыта ити диискэ көрдөрдүм диэ, ити диискэ барыта баар. Кини Апанас Нипеттович бээтэ, ол тиити булан, хаайта, маннык тырыыҥкалаа, бу маннык оҥорбут. Онон эһиги түнэ көрүөххүтүн сөп, холобура баҕар, кэлин киһиэхэ холобура олоҕор баар наада буолан хаалан эмиэ сөп. Оттон буолла бу кыра, эмиэ мундутуута диэн, Сөп. Буоллаана, эмиэ мантан улахан уратыта суох. Ухунан баран бу буоллаана туттулла сыдьыбыт. Бу буоллаана музейга дьон анаан бэлэхтээбиттэрэ. Бу буоллаана туттулла сыдьыбыт дуу. Ону көрөҕүт дии бу. Хас да эмэ барахтаммыт. Дьэ. Бунчайын ото үскэ баттаатаххына, үгэн истэххинэ, то хими мас боллаа, ди. Анжана, бу мунду туута, ди.

Былаата улахан хобоҕон аллаахтар. Эп, анна кыбырахпахтан булуон хобоҕо дьэ түргэнник оҥоһуллар. Онно бу хобоҕон аллаах буолар. Көрүҥ хэптэ. Бу да оҥоһуута уустук. Се ханта өссө биир көрдөрөх барамын се биир маны мен бэйэм ааттыахтым се биир уникальный экспонат диэн ааттыыбын буолана кылыгын. Кыл диэни билэҕит диэн. Кыл диэн олаата буолана хылгы. кылыттар, хатаннар уманнык илими оҥорон таһаарбыттара. Оттон бу бэйэлэрэ баайаллар, хаталлар, онтон баайаллар бу көрөҕүт те, хайдах курдук ыарахан үлэни. Билигин бу биһи маҕаһыҥҥа бардыбытта илимэрэ айдаҕан дьыллан тура. Сөп, көрөбүт отто хотоҕоһо. Хотоҕос диэн бу буолана кине дагдатара. Болара бу туох тугуй? Туос ти, туоһу ити угуктахтырына маннык эриллэн хаалар. Онон баайаллар оттон дьаакыра туга туоҕуй бу? Сүөһү туйаҕа туйаҕа маннык эрбиэрбиилэр бу маннык оҥороллор. Оттон манна хат даҕаны туох да суох барыта бэйэ матырыйаала. Эт кылына бу матытын элбэх кылы хатаннары оҥороллор. Онно бу туйаҕа баайан биэрэллэр. Ити матыката баар, хотоҕоһо туос. Барыта. Үтүрүгү кунамара көрөргө курдук хараҕа тугуй? Кыараҕас кына. Тоҕо кыараҕас кыналлара булуҥ? Кырабалык диye. Кырабалык хайдаҕай? Кыра. Элбэх. Элбэх. Кинер болуна биле аччыктааһын игин болор улуйун. Кыра илимине, ото бу уһун илим буотах бу кылгас илим, ана ман элбэҕэ. Хаптар ихтыр наада. Ол иһин уманнык. Кырах харахтаах каналлары буолуо диэн биһиги саныыбыт сөп. Оттон буолана бу биир киэҥ оҕус харахтаах эмиэ кыл илим баар. Бу эмиэ Иримия уникальна илим буолар сөп. Бу буолана киэҥ харахтаах көрөргө курдук. И, бионнаах. Бу эмиэ эмиэ барыта кылынан оҥоһуллубут. Окунан бары кинини туйах булбакка эрэ Маһы уонна туолка быппыттары хаамыска диэ туолара таас туран тааһын буланнар бу эмиэ ону баайан бараннар биир эмиэ дьикти или не курдук олох уникальный

тыыннаах сылдьабыт дьэ ол курдук буоллана бу икки тыһыынча уончус сыллаахха баһаарга сыдьаннар уолаттар бу дүлүҥ тыыны булан ылбыттар этэ муоҕанныттан онно буоллана биһиги олохтоохпут Николаев Альберт Федотович бу маннык кинини түптэн бу дүлүҥ тыыны хаһыы тыыны оҥорбута ол бу туруну киһи көрөҕө буолата дьэ билиҥҥи тыыттан олох ураты буолар көрөҕүттэ хайдах киһи маннык тыынна сылдьыбыта булуой яхайдара була сылдьыбыттар дьэ центрдааннар кинилэр сылдьыбыттар дьэ онон көрөн кибитин бу дьулун тыйы дьэ китайчы он алты халлаахха музейга туттарбыта тутар хамаанда көрүөхпүтүн сөп отон манарыйдааны атын буолуон сөп көрөтөк сөп Көрдүгүт ону бу мин биир балыктааһын биир тутаахтар илэ буолар хайыҥҥа балыктааһыҥҥа тыыта суох хатаан дьулахпыт тыыланыахтаахпыт илимнээх буолуохтаах уонна туулаах буолуохтаах дьэ оттон биир бу оҕолорго көрдөрөргө диэн Афанасий Николаевич бу оҥотторбут макет буолар макет эп бу буолана муҥхалааһын макета. Хорох оҕо боллана үксүтэ кыһыҥҥы муҥха диэҥҥэ хыддьалык. Диэ? Олонно боллана бу кини оҕолор көрдүннэр диэн манна бу оҕолоро муус болар. Муус үрдүгэр дьоннор хыддьаллар. Болана күөлэннэтэ онно бу муҥхабыт хыддьар. көрөбүт дьон буолута дьэ дьоннор бу мантан бастаан нырыннан күөл түгэҕэттэн маннык хобону үүрэн аҕалаллар ойбаналлараллар маһынан туохта үүрэн аҕалаллар онто муҥханы түһэрэллэр онто батыһыннара бараллар онто бу маттан эмиэ тохтотон баран ыныраа муннук түгэҕэттэн эмиэ ман үүрэн игэр киллэрэн кээһэллэр онто ланна манна хаба тутан кэбиһэллэр Ону кытардаҕа. Оччоҕуна быһыга баар оба барта көрөҕөт диэ олоһо болар сылдьаллар уже. Көрөҕөт Сеп онтон бу буаны эппэтэхпин тууну хайдах туохтааһына этиэхтээх каспыппыт. Сеп буоллана тууну буоллана мен хайдах оһолларынар кэпсээтим дия. Оттон мана хайдах туттабытай дии. Манан балык дии. Эһэ манан балык. Ола да хайда уохтаахпына. Сүүрүк хорууга утары маннык угуохпун сөп бу маннык дие. Манныгары угуллубат мээнэ булан бараганары кээспеккен. Анаман тыган мас буолан хайы турали дагда туралы үнүрдүнэ маханан баттаталлар маннык. Уонна мана дэлби туруору мас тоғынан ян кірелі. Маннык. Олаты бір балык

Үтүө күнүнэн күндү оҕолор! Эфиргэ эмиэ биһиги өрөспүүбүлүкэ лиссиэйин алтыс кылааһын үөрэнээччилэрэ. Мин аатым Маша Эрсу. Оттон мин аатым Дайаана, араспаанньам Алексеева. Тыл анньыыта түмүһэхпитин саҕалыыбыт. Бүгүн биһиги итэҕэлгэ, сиэргэ-туомҥа туттуллар тыллары кытта билсиһиэхпит. Эһиги бары төрүт култуура иһин предмети үөрэтэр буолуохтаах. Биһигини Анатолий Николаевич Павлов дабыл үөрэтэр. Кини наһаа интэриэһинэйдик кэпсиир, хараххар субу көрөн олорорун курдук ойуулуур. Биһиги билигин ребус таайыахпыт. Бу икки этииттэн турар өс хоһооно. Билигин биһиги онно баар икки тылы таайыахпыт. Бу хартыынаҕа ыһыах уруһуйдаммыт Эһэ төбөтө оту-мутугуй, сыбыылаахтар. Аны курдук дии. Оттон бу туох эрэ гадалка, сэрэбиэйдьит дуу, наһаа нөрдүһүннээх цыганка быһылаах. Тоҕо цыганка? Оттон цыганкалар наар ону-маны таайалларбыттаа. Уонна тоҕо хааный бу? Тоҕо барытыгар эһэ төбөтө баарый? Уонна тоҕо туох ыһыаҕай? Аа, мин өйдөөтүм. Ити ыһыах буолбатах ээ. Ити алгысчыт дии. Ис хоһоон таайдым. Алгыс баһа сыалаах уонна туох эрэ баһа хааннаах. Туох баһа буолуон сөп? Аа, өс хоһооннорун барыыгар Сыргылаана Ивановна эппитэ дии. Алгыс утары суолтата диэн. Эмиэ өс букуонун бүтэр этэ. Киһиэхэ үтүөнү баҕарыы алгыс, куһаҕаны баҕарыым. кырыыс ээ чахчы кырыыс диэн нууччалыыта проклятие оттон алгыс благословение дьэ бэрт салгыы бардыбыт кыыс атыыта ханна эрэ истибит курдукпун эн истибитиҥ да Мин эмиэ, мин эмиэ ханна эрэ истибит курдукпун. Былы, кыыһы былыр атыылаһар ылаллар диэн дии. Нууччалыыта калым, халыым диэ. У биэс эрэ букубалаах диэ. Хм, ээ сөп, сулуу диэн кыыс атыыта. Наһаанарык дии, былыргы кэм эбитэ буоллар, үс-түөрт сылынан биһигини дьоммут атыылыахтарын сөп этэ дии. Дии, былыт төрөөбөтөхпүт үчүгэйин кыргыттар диэн бараммыт салгыы барабыт. Арчидин тугуй? Элбэҕин дуу, мин дуу? Чээнэт. Арчи диэн ыраастаныы, куһаҕан тыыны үтэйии, үүрүү. Дьиэни буруулатааччылар дии. Биһи эмиэ оннук гынааччыыта. Ээ, биһиги эмиэ кытыам диэн оту уматааччыбыт. Дьэ оҕолоор, бүгүн биһиги алгыс, кырыыс, халыым уонна сулуу диэн тыллардыын билистибит. Баҕар эһиги олохтоон истиэтэх тылларгыт буолуо. Баҕар ханна эрэ истибиккит буолуо. Биһигинниин куруук бииргэ буолун. Көрсүөххэ диэри. Күндү доҕоттор, биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр таабырыннары, үс хоһооннору хайдах туттары уонна бу балыкка туттуллар мал сахалыы аатын, ону хайдах туттуохха сөбүн туһунан көрдүгүт уонна бу тыл оонньуутугар итэҕэлгэ сиэргэ туомҥа сыһыаннаах тыллары көрөн элбэҕи билбит буолуохтааххыт диэн эрэнэбит төрөөбүт тылбытын үөрэтиэҕиҥ, саха буолан сандаарыаҕыҥ, киһи буолан килбэйиэҕиҥ. Көрсүөххэ диэри.